Be lwak me Acholi kaka Luo man ladit ma wamoro ma loko i tekwaro? Tin amito lok i kom Cen Janani Luwum. Citacon eneni ma acung i ngete-ni tye aryo keken i lobo Uganda. Acel tye ka ma an acung iye en i Bombo, Janan, ki me aryo tye i Sport View i otel ma mega. Weng en aye otuc ki dyewor owaco ni, Ket wiya kakany Wiya me aryo bibedo ka ka mo. Ma ka ka kare ma aryone en en an acung iye en-ni. Tipo pa ceng te neno ityen ma amito lok kit ma olwenyo kede en i cakke ma amin neke. Tipo ne olwenyo matek i Acholi. En onongo myero ki yike i nam Mirembe ka ma bwota gikwinyo iye. En to olwenyo weko mony pa min okelo oyiko i gang-gi pa jo i 2012 i kare ma en otuc bote i wang lek ni Uganda myero omine woro lweny obedo i kikome ma yubbe matek. Coc ma mege ma en otelo gua woko ki i yub. Gamener me madit bene pe obedo i yub i kare ma Archbishop me aboro Stanley Tagalay, His Grace, ocawo Ento, ma dong odong cabit aryo, yub ladit lobo Gerald Yoweri Museveni otyero yub kene oweko yub me 2015 ma kiilo nying cen janeno um malo ki mine woro i lobo Uganda otimme. Onongo odong cabit aryo keken ento tipo ne otayo lweny-nyi. I 2020, i kare ma Tibune owaco ni wot ki tyene omyero obed tye, omyero dano gudem can kit ma en edemo can kwede ki cak wot, kit ma kimake kwede ki gange nio kit ma lyelle owoto kwede nio wa i bur. Lobo Uganda dok oye yubbe otyero kacel ki Central Provience ento ki ingeye dok kijuko yubbo ento en otuc Bota owaco ni, Dako ka dong tye ka colo latin, ci twol obino, dako-ni pe ringo, ci odyek obino, dako-ni pe ringo, oa ocito i. Yub me wot pwony o i tum maber. Kare ma wao nam birembe. Wanongo Kadija kiloro doge o Odiko wod langa acel, Provincial Secretary, Rev. Canon Ongeny owaco ni, Macalo Provincial Secretary, atye ki twero me waco ni wucak wot. Wuweko wacako wot. Wot ocakke i twenty twenty. I kare ma wao Wobulenje, kicwalowa jwaka ma dako ma coli Obino ka lweny ki luwot ki tyene me juko luwot pa tyen Janel Lawum. Ento tipo pa ajwoka-ni otwugo lapoya dako ma owaco ni kilwongo nyinge ni Nakilanji Susan ki Lueru. Ento awinyo dwon ma waco ni, Rye ci i wiye! Ajwoka-ni kacel ki lapoya-ni weng Tipo oa ki i komgi. Adwoka oringo okato ki ngwec. Lapoya ni walyel wiye owoto kedwa nio i lwero. Kaidi wo owaco ni tic matek otyeko dano ki winy lok odok ki tekwaro. I kare ma wa o ka Ruma. Loyo obedo matek dok i kin luwot kekengi. Ento dok owaco ni ringo ociti ogam dyel ongol labayi. Dyel ma ongolo pe obiromo ngolo Karuma. Karuma wangolo dyel loka Karuma tung lobo Acholi cawa apar wiye aryo ki ducu luwoto ngolo. Ngolo nam lweny ogik. Wa o ma wa bito o bobi ludito Acholi gu bino ka jolo wa ki oboko lwedo ka kanyo wa nongo cim ma a ki bot gamene. Minister Reverend Father Lukodo ma tye minister me

Owaco ni tic matek dong gutimo. A odong ki wi lyel cawa adek me dyewor ki dok ojuko oruu ne o i nino me lega kikome. Ojuko ludito ma gumini wa oboko lwedo pe me o i lega i wi got i mucwinyi. Kare ma gua ni ginicit ka lega mutoka olingo, mutoka oyabe wa ca abiro. Lwak me Acudi Kakanyo en aye dwon ma obino owaco ni, A, cer ibak dogi i godi ducu ma tipo cer pa Acholi tye iye, ma peya me rok olamo doggi iye. Mono aye kit ma cer janen luwum olwenyo kwede pi Acholi. Acholi Wabedo ki gen. Kong wawinyu lok ma wan watye ka bako dogwa ni pe wubol tekwaro mamegwu i kare-ni eni-ni ma piny tye marac iye. Acholi wuneno koi lweny mapatpat weng ma okema Acholi. Wuneno jugi ma gubino ka lweny i lobo Acholi. Kony Lakwena, kit ma oneko ki dano. Ka timwu pa cecene luwung. Kica te omakowa kite eni-ni. Wadok i tekwaro kit ma en mito. Jok jok babalo